right yɛ ma wɔn akɔ abanfambra west coast television so ɛnɛ nso nyankopɔn adom bɛtumi aso yɛ so eh, yɛasan aba bɛtena sɛ nnora na ɛyɛ eh, akwatia ba election nti no eh, biribi a yɛde to hɔ ɛsiane sɛ Na by election na ɛkɔ so. Ɔsɛ yɛhwɛ na yɛhu nea ɛbɛkɔ so na wɔn a wɔhyɛɛ bɔ a bɔ no apass ka no, yɛhwɛ sɛ ɛnnɛ nka wɔbɛtumi adi saa bɔhyɛ no so. Na Ghanafoɔ wɔn deɛ di agorɔ dodo. Na yɛbɛto aba wahyɛ bɔ, sɛ yɛto aba na sɛ wɔwe a wobɛ resigne. Nka ɛnnɛ yɛbɛyɛ yi anaa nka wɔde letter akɔto parliament house sɛ ma resigne. But yɛakɔ aba. Ɛno a yɛato akɔtia by election no na Ghana Football Association ne the Ministry of Youth and Sports, ɛn, anaasɛ Ministry of Sports and Recreation nso yɛ meeting kyekyekye, ɛnyɛ asɛm ketewa. Na Ministry no hwɛ FA no budget wɔn de kɔ wɔn for Black Stars ne ɛyɛ ɛm Chad na Mali game wɔn ɛbɛtɔ dwa no wɔn de kɔɛ no, na emu nsɛm yɛ wɔn pɛ, wɔn san ɛtete bi firi mu ɛde bi hyehyɛ emu, wɔn hwɛ deɛ ɛmboa no wɔn yi firi mu, na anɔpa yi ɛho banta ahyɛ aseɛ ɛbɛbɔ ma Sports Minister Honourable Kofi Idi Adams ahyɛ aseɛ retutu bi de ma ne GFAfoɔ no. FAfoɔ no nso wɔhu sɛ yɛato baako atom a, na wɔakɔtɛ. Ayɛ sɛ Russia ne Ukraine ntɔkwa no, wɔn nso wɔtɛ ara na bum, wɔde baako akɔtom. Wɔde tum ara na sɛ ministry nso hu sɛ no, deɛ nkurɔfoɔ de aba no ɛyɛ ayieɛ na wɔn nso wɔde baako atom sɛ bum. Nti yɛbɛhwɛ na yɛde saa nsɛm yi nyinaa mu nkɔmmɔ atumi de ama wɔ hɔ no. Yɛbɛkɔ amanane, transfer no yɛatom, Ɛɛ, yɛato mu sɛ kure. Power lock no, me ne wo kasa yi, ɛda ɛɛ Pacific Ocean no mu a agye sɛ January ansa yɛasan abue na yɛde adi dwuma. Nti no, nnɛ this and many more na yɛde reba abɛsom. Wo ne yɛn ntena, na mmom tena na wo ne yɛn tena no, ɛɛ na woahyɛ ma obi nso anya bi ahwɛ. Wowie a na wode comment no atumi de ato aseɛ kamakama de ama yɛn ne akenkan de ama wo. Ɛnnɛ, nnuanom mmienu na yɛrebɔ no mpɛtimpɛtim de ama wo. Sam Prince, The Sports Ambassador wɔ Fidiem hanom, saa ara nso na Adom Bapaa Kwesi Essien ne JE Kobena, The Sports President, rebɔ yɛn kyidɔm as producers na ɛnnɛ yɛde dwumadie no yɛde reba abɛso mu. Nti stick and stay with us. Edin a megye so ara ne Ampɔma Francis Peterson, Wo fam barosu a wonyɛ hu so na mmom yɛkae sɛ ɔde shake no betumi asɔ so de ama. Yɛnkɔ na yɛnkɔhwɛ ne nkɔfo amane ne nsɛm kakra a entumi mfa mmra mmɛsom na yewie a yɛde local tidbits no nso no etumi de aka ho de ama na yɛde nkɔmmɔdi no etumi de ahyehyɛ so. Ɛnnɛ yɛnkyɛ yɛbɔ no patu pa na ɛnyɛ wei nyɛ patapaa nnwom no, ɛhɛn wei nyɛ patu pa, School's Patu Manor Daabi, daabi. Ee, yɛbɔ no patimpatim, na biribiara tumi akɔ akɔyɛ kama. Enti yɛkɔ, na yɛakɔfa ama no, ne Nsɛm no atumi de aba abɛsom wɔ hɔ, na biribiara atumi akɔ akɔyɛ kama. Na yɛnkɔhyɛ Nsɛm no ase mfa mfiri ɛyɛ aberanteɛ a ne din de Jamal Musiala asoeɛ. Na Jamal Musiala, sɛ yɛmfa nto dwa sɛ ne nan pira a ɔkɔkɔpiraeɛ wɔ aberɛ a Champions League game baako Na ɛto anaa sɛ Club World Cup ɛretɔ dwa ɛma aberanteɛ ne din ɛde Gigi Donnarumma ɛtumi ɛkoko twa no ma no pira na ɛnɛ report a aberanteɛ no de ɛreba no akyɛ mu deɛ ne ho ɛtumi atɔ na crutches no ɛnkyɛ biara no ɛnɛ yi ɔbɛtumi ayi agu hɔ nom na biribi ɛtumi akɔ akɔ ɛkama ɛde ama no ɔse ɛyɛ adeɛ a ne nan no deɛ ɛno ano ɔde yɛ adwuma nti no ɔbɔ ne ho mmɔden biara sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔba a ɔbɛtumi ɛsi ne dɛdɛ mu ɛno nso ne nsɛm aberanteɛ no din na ɛde Jamal Musiala nso de aba abantudua hɔ nom ɛde resom wɔn na wokɔpue mu wɔ Manchester United wɔn asoɛeɛ a mmeranteɛ mmienu aberanteɛ ne din de Jadon Malik Sancho ne Marcus Rashford ɛtumi ɛfiri Manchester na Rashford ɛdi nkan kɔsi akan ama Aston Villa na ɛnkyɛɛ bia transfer a yɛatumi a mabobokɔ ne din de Manchester asoɛ aberanteɛ ne din de ɛyɛ Jadon Malik Sancho Ɔno nso tumi kɔpie mu. Na ɔbɔ bɔkɔ a ne din ɛre Aston Villa na no na ɔse ɔdi nkɔmmɔ ɛkɔ akyire kakra. Ɔbisaa aberanteɛ no din ɛre Marcus Rashford sɛnea ɛɛ Aston Villa bɔkɔ no mpanyinfoɔ ɛne team no ankasa players no ɔmo suban ɛsi ɛte. Ɔsiane sɛ aberanteɛ no last season ɔtumi kɔ bɔɔ drone kakra ɛde ɛma ɔmo. Na ɛno ho na ɔse aberanteɛ no ka kyerɛ no sɛ hɔ deɛ anigye wɔ hɔ nom. Ɛɛ team coaches no ɛne players no a no ɔmo kyerɛ dɔ ɛde ma players ɛwɔ hɔ nom nti sɛ yɛagye a ɔno nti na ɛnam so a na ɔkɔpie mu wɔ Aston Villa no, ɔbɛtumi akɔbɔ bɔɔl no sɛdeɛ ɛsɛ na ɛfata sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Aston Villa nso bɛtumi afa no ntɛmpo a ɛtumi ɛfiri. Ɛde saa nsɛm no yɛde ɛresom wɔ dwumadie no so na yɛnkɔpie mu wɔ Manchester hɔ ara bio. Aberanteɛ a ne din de Ronaldo na ɔsi n'akadeɛ mu a ɛnnɛ yi ɔkɔpie mu wɔ Al Nassr. Aberanteɛ no adane super agent Na aberanteɛ no ne Al-Nassr redi nkɔmmɔ sɛ Antony nka wɔn nkɔfa no mfiri Manchester na aberanteɛ no bɛsi akan ntumi mfam wɔn. Aberanteɛ no wannye peneɛ amma. Ne nyinaa ne sɛ aberanteɛ no kyerɛ mu tia sɛ ɔpɛ sɛ ɔsi akan wɔ Europe. Ɔhwɛ ne age ne Saudi Arabia dɛ ɛmfata no nti ɔbɛtena Europe na wasi akan. Aberanteɛ no din de Antony. Ɛnnɛ yi, yɛtumi akɔ akɔpie mu wɔ bɔɔl mu kɔ ne din. Ɛde rheumatis a ɛkɔ akosi kan a wɔn ti gya gya January na aberanteɛ nso a wɔn rehwɛ sɛ anka wɔn bɛtumi asan aberanteɛ no Samuel na mmom ɛyɛ agye Ronaldo ne dwumadi a ɔdi nyinaa no ɛntumi ankɔ yie a ɛnde yɛn nso ɛne kakra a yɛde ɛreto anim wɔ dwumadi no so ɛnɛ na ɛwi mmerɛ hɔ no na ɔkɔ kɔpie mu ɛwɔ Cameroon a bɔɔl bu kuo no mu ɛnde yi aberanteɛ ne din ɛde Andre Onana Saa nso na aberanteɛ yɛfrɛ no Vincent Abubakar ne Carlos Baleba kɔpue mu wɔ Yaoundé International Airport. Na wɔkɔɔɛ no, yɛde kaa bɛsi hɔ nom na saa kaa no yɛ adeɛ a dwumadie kuo a ne din de Sky Motors ɛna wɔn ne Fecafoot wɔn ɛtumi aka bom na wɔn de saa kaa no de kɔɔɛ sɛ players a wɔn bɛ national duty na wɔn de bɛfɔ wɔn na ɛno ɛna wɔn de kaa no kɔsi airport no Andre Onana, Carlos Baleba ne Vincent Abubakar yɛ captain no. Wɔn se kar no wɔn nforo ne nnɛmfo no ɛtena nti saa kar no wɔn ntumi anforo a ɛno nso ne kakra a eifɔ no bɛyɛ dɛ ɛreto no mu wɔ dwumadi nso ɛnnɛ ɛnyɛ asem ketewa koraa yɛnkɔ nsɛm foforo mu na yɛnkɔdi nkɔmmɔ kakra Manchester City wɔn de wɔn squad a wɔn de bɔ Champions League no de akɔma UEFA mpanyinfoɔ na sei ɛna ɛsi ɛto Gigi Donnarumma goalkeeper saa nso Jim Trafford aberanteɛ fa na Ortega Moreno

Savino, Jeremy Doku, Oscar Bobb, Omar Mamouche ne Elbert Haaland. Mmeranteɛ a wɔfiri tim bii no mu a wɔresesa wɔn no yɛ Rico Lewis ne Nico O'Reilly. Wei ne mmeranteɛ a wɔfiri tim bii no mu a yɛtumi de wɔn aka saa squad no a yɛde rekɔpie wɔn wɔ ɛyɛ Champions League no mu a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa na wokɔ kɔpie mu wɔ Saudi Pro League no mu. Aberanteɛ ne gyɛn agye ahyɛ Aymeric Laporte. Aberanteɛ no sena kan ara ma wɔkɔ nten. Ɛde Al Nassr mu no report a me pick no kyerɛ mu de abranteɛ no mpanyinfoɔ ɛrehwɛ sɛ Al Nassr foɔ nneɛma bi a wɔn yɛ no wɔn bɛtumi ahwehwɛ mu wɔn wɔn FIFA ɛkyerɛ mu gya um, transfer matching eh, system na nka ɛwɔ sɛ ɛtumi ɛfa abranteɛ no ne system abere abranteɛ no ɛmɛki ne transfer no ɛde abranteɛ no eh, saa eh, report no Ɛntumi nkɔɔɛ nti no ɔmo yɛ investigation deɛ nti a ɛwɔ sɛ club no ɛdi saa nsɛm hunu no hɔnom ɛno nso ne nsɛm kakra ɛpɛ a yɛde ɛto anim ɛwɔ dwumadie no so hɔnom na Pedri Gonzalez no abranteɛ no ayɛ furious kakra abranteɛ no bo afu paa na Pedri se yɛmfa nto dwa sɛ var situation a ɛkɔɔ so wɔ abrabɔ mu kɔ ne gyɛɛ FC Barcelona na ne Rayo Vallecano ɛbɔɔyɛ no ɔsɛ antwa yie a na La Liga ɔsɛ ɔmo yɛ serious kakra ɔno ne nsɛm a aberante dɛ ɔsɛ La Liga needs to be more serious eh, na ɔsɛ Lamine Yamal ne penalty no ah ɛdɛn ɛna ɛbaayɛ a ɔmo ɔmo nkyɛn ase na ɔsɛ ah ɔno kɔ bisa Lamine Yamal saa na Lamine ɛdɛn penalty ana Lamine Yamal sɛ yes afei deɛ ɔsɔre yɛ a mpen ɔvaa ne sɛ daabi daabi yɛtwa no wɔ penalty box n'akyi nti no Eh, ɛbɛyɛ free kick a na ɔsɛ ɔdwen ho a ɔnte ase nti ɔwɔ sɛ var ɔmo yɛ sɛbesɛbe ɔmo yɛ serious kakra ɛno so ɛne ɛnsɛm aberanteɛ ne gyɛn ɛde ɛɛ Pedri ɛde ato dwa hɔ nom na yɛse anyɔnko bi sin onua mpa nyɔnko bi sin onua yɛka no ɛyɛ aberanteɛ ne gyɛn ɛde ɛyɛ Ruben Neves Ná ne yɔnko paa ne aberanteɛ a ne din de Diogo Horta a watumi aka nkyene agu no. Ɛnnɛyi, aberanteɛ no atumi akɔyɛ tattoo de ato ne nan ho. Na tattoo a ɔyɛɛ no, wɔadrɔɔ no, ɔno ankasa Rubi Neves ne Diogo Horta, wɔhage wɔn ho na ɔde ato hɔnom kamakama. Ɔno kyerɛ sɛ ayɔnkofa a ɛda ɔno ne Diogo Horta ntam no, ɛtoɔ ntwa da. Ɛno nso ne nsɛm kakra fi Portugal n'asatem no ho. Ɛba a, yɛtumi yɛde ɛto no wɔ dwumadi no so. Na Nigeria ni ababɔ a ne din ɛde Asisat Oshoala, eh, Asisat Oshoala, report a mepeke no kyɛm de a, ababɔ no ɛtumi akɔpie mu ɛwɔ Al Hilal mmaa no tim no mu ɛwɔ Saudi Pro League no mu ɛkɔ akɔsi akan ɛtumi agya ama ɔmo hɔ nom ɛno nso ɛne report a ɛfi Nigeria ɛba a yɛde ɛto nti Asisat Oshoala ababɔ no ɛtumi akɔpie mu two years contract na wakɔ san de ama Angel a ɔrekɔ akɔsi akan atumi agye ama hɔnom no. Mikel Merino adi nkɔmmɔ de afa Arsenal abɔ Buko no ho. Ɔse Arsenalfo defeat a wɔnya de ma Buko den de Liverpool no, ɔse ah, the a lot of positives a Arsenalfo no wɔbɛsua de afiri saa game no mu. Esiane sɛ Arsenal bɔɔ bɔ kɔ no, ɛyɛ ade a wɔde bɔ no kɔ anim hɔnom saa game no, ɔse league wei deɛ, a na wɔn first five fixtures no ɛyɛ ade a ɛbɛ decide sɛ deɛ wɔbɛtumi league no results no bɛkɔ de ama wɔn ti no wɔn looking forward sɛ wɔbɛtumi abɔ wɔn ho mmɔden na biribi a akɔ nka ɛna wɔn kɔ nten ɛde ɛhyɛ Arsenal ɛhɔ nom na yɛguda soɔ ɛredi nkɔmmɔ no wokɔ ɛkɔ piem ɔwɔ nsɛm foforɔ mu sɛ ɛna ɛnso ɛsi ɛte hɔ nom na aberanteɛ ne deɛ ne Mark Guahi Ɛna report a mepere kena kyɛ mu de abɔ bu kɔ nkyɛn de ɛɛ nu ɛka ɛɛ Crystal Palace ɛsan kɔn bɛtɔn no. Na coach a ɛdidɛn Oliver Glasner ɛna ɛka kyerɛ bɔ bu kɔ nten ɛde ɛyɛ Crystal Palace fɔ no sɛ sɛ ɔmo tɔn aberanteɛ ɛdidɛn ɛde ɛɛ Mark Guehi ɛde ma Liverpool a mo team no ɔbɛgya hɔ akɔ. Ɔse ah na yɛ yɛ tɔn player de ama Liverpool abere yɛ nya ne replacement sɛ sɛn. Aberanteɛ fɔ no I Guehi a mo ka sɛ mo kɔ tɔ no aba yi ɛyɛ adeɛ West Ham United fɔ no asan aberanteɛ no. Na Crystal Palace no wɔtɔn ɛɛ aberante nkyɛn ɛde Marc Guehi di a ɛɛ agye mmegya hɔ akɔ no ɛno ɛna report a mepeke ne kyɛm dɛ Liverpool ɛretwɛn sɛ next summer wɔbɛsan no ɔ ɛɛ free agent ɛno ɛna Madrid ɛnso ne ho agye mu Madridfoɔ no free wɔn ho free deɛ a a Asuala pɔn bɛfa no sisi a ɛno nso ne nsɛm kakra a ɛbɛyɛ dɛ ɛto no mu dwumadi nso na wokɔ pie mu wɔ Egypt a Al Ahly Anli foɔ mpanyinfoɔ se ahom plɛs no mɔde mɔn sɛbe sɛbe nhyɛda nkɔ anim saa. Na plɛs no mɔde mɔn nhyɛda nkɔ anim saa no ɔmo se August ɔmo bɔ four matches ɔmo wini one. Na ɔmo abɔ four matches awini one dea ɔmo salary so dze ate so. Nti four weeks na ɛwɔ August no ɔmo akye salary no mu trɛ. Trɛ na ɔmo kyɛɛ mu no ɔmo ɔmo ayi twenty five percent ɔmo kyɛ mu four rather ɔmo ayi twenty five percent de firi mu. Nti Anli plɛs no nya the month of August Wɔn salary no twenty five percent ɛkɔ sɛ hu ɛno nso ne nsɛm kakra fo no bɛ na nka kɔtɔkɔ abɔ match na yɛse within a month no kɔtɔkɔ players no sɛ sɛ wɔn mmadoma nso ɛni nti yɛatete wɔn salary so twenty five percent nsɛm a ɛbɛsi wɔ kurom hanom nso ɛwokɔ obi man so a Egypt yɛayɛ ɛwɔ hɔnom ɛno nso ne kakra ba Lamidi ama Ndɛ ekobisa no sɛ ba London no Lamine wo bɛ gye anaa ɔse oo eh wɛ mm ah ah ayɛ sɛ eh player biaa bɛtumi agye eh player biaa eh dream sɛ ɔbɛ gye na sɛ obi ka kyerɛ no sɛ mm sɛbi sɛbi sɛ eh ɔno ontumi ngye a na ɛyɛ ntorɔ nipa no ka kyerɛ no ɔse eh ɛyɛ adeɛ wayɛ krado sɛ wahyɛ aseɛ na ɔɔdi nkɔmɔ ɔ ɔ ɔ sɛ eighteen years no Ɔredi Ballon d'Or ho nkɔmmɔ, ɛfa ɔno ankasa ho sɛ ɔbɛtumi agye, na ɔrebɔ mpaeɛ sɛ biribiara bɛkɔ yie na anka Ballon d'Or no watumi abɛsi ne nan so. Ɛno nso na ɛsoma aberanteɛ frɛ no Lamine Yamal de ato dwa. Manchester Unitedfoɔ goalkeeper no din de Senne Lammens. Aberanteɛ no, wɔsan no nnansa yi from Royal Antwerp na ɔbɛpiem hɔ nom, na aberanteɛ no redi nkɔmmɔ kakra. Ne nkɔmmɔ a ɔde reto dwa no na ɔrekyerɛ mu sɛ, ah, Manchester United yɛ one of the best clubs a ɛwɔ wiase yi mu, ɛno nti Ɛna ɔno aberanteɛ yɛfrɛ no ɛɛ Sene Lammens no ɔbɛpue mu a ɔbɔ nkenten ɛde Manchester ɔba abɛbɔ Manchester nyɛma ɛtumi akɔ yie na ɔsɔ ne nyinaa no na ɔhwɛ Manchester United a wɔgye Champions League ɛne English Premier League no ɛdi sɛ wɔn nan so ɛna nkurɔfoɔ bi sɛ hwɛ na ɔpɛ Champions League ne Premier League agya Manchester team wei ɛna ɔde wɔn kɔ akɔgya ɔsɛ nkura still Manchester na ɔpɛ ntina agya ɔbɛtumi akɔpue mu na wakɔ adwuma de abɔ Manchester United wɔkura hɔ nom Romero Lukaku mena ma Bolingoli aberanteɛ no ɛsi na Ghana ma Belgium national team no ɔse yɛmfa nto dwa sɛ sɛ ɔmo si akan na sɛ ɔmo de ɔtan bi bɛhyɛ ɔmo mu na sɛ pride bi ɛba a ɛnyɛ sɛ bi a team no ɔmo ne ne bɔ no na ɔmo mpɛ n'asɛm ne mmom ɛno ɛboa ɔmo ɛma ɔmo tumi ɛwini games ɛboa ɛma games ɔmo bɔ no Nneɛma a etumi kɔ nkan de mmɔ mo aberante ani den de Romelu Lukaku de saa nsɛm no etumi de ato dwa a, ɛnnɛ anwummere nso yɛde bi resom wɔ dwumadi no so wɔ hɔnom na wokɔ kɔpie mu wɔ nsɛm foforɔ mu nso a, sei na ɛbobɔ baa hɔnom, Aberante no din de Luis Diaz, ɔde nsɛm ato dwa, ɔse hɛ! na ne first memories a na ɔdwen anaasɛ nneɛma a ɔte sɛ Bayernfoɔ pɛ no na ɛba ne tim paa no yɛ Arjen Robben. Ɔsan yɛ Robben na ne din tumi baa ne tirim first wɔ hɔ nom. Saa nso na ɔkae Champions League a twenty thirteen Bayern Munchen ne Bobkotn de Dortmund bɔeɛ. Saa nso na aberanteɛ a ne din de Schweinsteiger nso na ne din ba ne tirim paa. Nti ɛyɛ adeɛ a ɔno gye Bayern Munich memories a na ɔwɔ wɔn ho a nti ɔrekɔpie wɔn no ɛno na ɔde ato dwa no. Na yɛda so redi nkɔmmɔ no, wokɔ kɔpie mu Manchester Unitedfoɔ ma coaches no, Month of ɛyɛ August nneɛma nkɔ yie amfa ama wɔn. Twenty eight of August Ole Gunnar Solskjaer yɛpamoo no wɔ Besiktas. Adeɛ kyeeɛ a twenty ninth Jose Mourinho yɛpamoo no. Two days first of ɛyɛ September yɛpamoo Erik ten Hag wɔ Bayer Leverkusen. Nti nneɛma nhyɛ da ankɔ yie amfa Manchester United mpanyinfoɔ no a ɛno nso ɛne kakra bi fam ɛrepɛ a yɛde atua ne mu odwuma no nso. Na transfers no yɛatom no Yɛnhwɛ eh, top ten leagues a wɔn spɛnde paa wɔ wiase yi mu. Na wokɔpue mu a, eh, Premier League no eh, spɛnde three point ɛyɛ five eight billion eh, eh, euros ɛhɔ nom. Saa nso na Serie ɛtɔ so mmienu, one point one nine eh, billion ɛna ɔspɛnde hɔ nom. Eh, Bundesliga ɛtɔ so mmiɛnsa, eh, eight hundred and fifty six million Ɛna La Liga ɛtɔ so ɛnan ɛyɛ six hundred and eighty four million euros. La Ligue un ɛnso ɛtɔ so ɛyɛ baako baako enum ɛnso no ɛyɛ sɛ ɛspɛnde six hundred and sixty one million euros ɛhɔ nom. Bonkɔn anaasɛ wɔn a ɛfɛn no Saudi Arabia ɛtɔ so ɛyɛ nsia ɛnso ɛspɛnde four hundred and seventy three million euros. Ɛna ɛyɛ adeɛ a League a Portugal, Portuguese League no, wɔn nso ntɔɔ so nson, 334 million euros. Ɛna ɛyɛ Turkish Super League no nso 320 million euros na wɔn spend yɛ ɛwɔ transfers. England Championship no, Ghana Hanka Division One, wɔn nso 310 million euros na wɔn spend hɔ nom. Ɛna ɛyɛ Eredivisie 208 million euros a wɔn nso spend yɛ no ɛne sika kakra ebepie mo ɛwɔ transfers mɛde ho nsɛm no ɛde ɛto no dwumadi nso na Carlos Baleba Ɛnna yɛse Ruben Amorim ne no di nkɔmmɔ ma biribiara atumi akɔ nkan sɛ anka Bentsen no bɛtumi aba abɛpue mu. Ɔne aberanteɛ Dieng Ando, Nana, Bryan Mbeumo ɛnna Leny Yoro mo nyinaa di nkɔmmɔ na mmom sikasɛm no ankɔ yie. Manchesterfoɔ ntumi ankɔfa aberanteɛ no nkyɛn. Ɛte sɛ Carlos Baleba ɛhɔ nom na menim aberanteɛ wei sɛ ahwɛfoɔ bɛkae no yie pa ara. Aberanteɛ a Crystal bɛde ne picture ato so ama me yi, aberanteɛ frɛ no Dele Alli. Na total was at some point in time na yɛ value no hundred million ɛyɛ pounds anaasɛ euros ɛwɔ nom ɛno ɛna report a me ɛba no akyerɛ mu deɛ nnɛ wokɔ pie mu a kɔmu atim ne sɛ abɛnten contract sɛ ɔmo ntumi ne adwuma biem bɔɔl no ɔbaeɛ no ɔmo bɛbɔ no papa biara nti Dele Alli ɛnɛ ɔni tim a ɛno nso ɛne report kakra ba a yɛde atu anim na Grimsby ɛne Manchester United ɛbɔ ɛhyɛ Na ade a ɛfa no ɛyɛ um, EFL Carabao Cup na wɔn bɔ wie no Manchester di ntwo ama yɛhyɛ wɔn na yɛhyɛ Manchester penalties no sanna James B penalties no wɔn wia Manchester foɔ Manchester fans ne sɛ ɛɛ eh, league match ne nsan kɔ wɔn ne bie ɛno na EFL mpanyinfoɔ de nsɛm aba sɛ wɔn afan ne James B foɔ. Ɛɛ na sika a wɔn afan wɔn no ɛyɛ twenty thousand ɛɛ pounds twenty thousand no wɔn bɛ tua ten thousand na wɔn asɛ spɛne ten thousand no nso for ɛɛ eh, the eh, at the end of the season na wɔn bɛ tua nti ɛno nso ne nsɛm kakra efo no ɛpa na Emiliano Dibu Martinez Aberanteɛ no rejecte Turkish clubs sane kɔ ɛnɛ yi Manchester deal no ɛtɔ nsuom no ɔ rejecte sane kɔ ɔbɛtena ɔbɛ ɔbɛtena ɛnti report a mepekere kyerɛ no aberanteɛ no ɛtena Manchester United ɛɛ Aston Villa ɛnyɛ dɛ ɔbɛkɔ ɛno so no kakra ba yɛde ɛto anim o dwumadi nso na mepaakyɛw Chris Abel ma me ɛyɛ transfer ɛyɛ ɛwei no na yɛhwɛ the most expensive signings a ewiase ɛɛ ewiase mu aba ɛwɔ hɔ nom the most expensive signings a yɛ wei deɛ EP ɛdeɛ no yes ɛɛ the top ten most expensive signings ɛwɔ Premier League nom Alexander Isak edi kan one hundred twenty five million ɛɛ pounds Florian Wirtz ɛɛ Liverpool ɛtɔ so mmienu one hundred eight million pounds Enzo Fernandez Chelsea one hundred eight million pounds Sans ɛɛ one hundred five rather Sans Jack Grealish one hundred two million pounds ɛna Arsenal tuaeɛ Declan Rice Aye Man City wɔ ade atua yɛ, Declan Rice Arsenal atua one hundred and one million pounds, Moises Caicedo hundred million pounds, Romelu Lukaku eighty eh ninety eight million pounds Chelsea atua no kɔ fan ba wɔn bɔɔ ka, eh Paul Pogba ninety one million pounds Manchester United tua yɛ wɔn bɔɔ ka, Kai Havertz Chelsea tua eighty seven million pounds wɔn bɔɔ ka, Hugo Ekitike Liverpool tua eighty eh eighty two million pounds ɛwɔ hɔ nom wɔn na yɛn kɔ pie mo. Ɛwɔ ɛyɛ this summer transfer no most expensive okay ewiase nyinaa transfer deɛ ne boɔ den paa no sɛ na ɛsi teɛ Neymar efi PSG ɛba Barca kɔ PSG 222 million euros PSG fɔ ntɔ bɔɔl kaa ɛndeɛ no korɛ okan ɛyɛ wɔn bɔɔl kaa hɔ

Basafoɔ etu one hundred and forty eight million euros Basafoɔ abɔ kaa wɔ hɔ. Aberanteɛ fɛn Alexander Isak Newcastle to ɛyɛ Liverpool one hundred and forty five million euros. Philippe Coutinho aberanteɛ baako a Basafoɔ mpɛ sɛ wɔbɛte ne din ɛwɔ wɔn record mu ɛyɛ Philippe Coutinho aberanteɛ wɔn kɔtɔn wɔ Liverpool one hundred and thirty five million pounds ɛ euros na ɔbaayɛ ɔbaa wɔ amobɔ papa biara o na deɛ eku Basafoɔ ne sɛ Champions League, wɔn kɔhyia Bayern Munich wɔ Champions League na Bayern ahyɛ wɔn eight. Afa aberante fam Filipo Coutinho kɔhyɛ goal. Ɛna ekum Barca foɔ no nti ɔno nso Barca toɔ bɔ ka. Joao Felix, Atletico de Madrid, wɔn kɔtɔ no fi Boca ntin ɛde Benfica. Ɔno nso wɔn tɔ one hundred twenty seven million po eh, euros ɛna wɔn tɔɔ no. Ɔno nso aberante no baeɛ, Atletico foɔ no nyɛ mfasoɔ biara, wɔn bɔ ka. Jude Bellingham, Ɛndeɛ Dortmund foɔ no ew ɔmo nya sika ɔmo faa no low ɛna ɔmo ɔmo tɔɔ no high ɔmo de maa Madrid one hundred and twenty seven million euros ɛno nso no ɛtɔ so nson Florian Wirtz Liverpool one hundred and twenty five ɛno nso ɛtɔ so nwɔtwe ɛna aberanteɛ ne din ɛde Enzo Fernandez Chelsea foɔ bɛka sɛ ɔmo ate ɔmo ka because wagye Club World Cup agye Conference League bɔɔl na ɔbɔ nti Chelsea foɔ no ɔmo sɛ ɔmo ate ɔmo ka ɛno nso ɛsɛ Benfica obepi one hundred and twenty one million euros ɛna Eden Hazard efi Chelsea kɔ Madrid kyɛ ma ɛka Madrid bɔɔl no wɔn de aso atua saa ka no Madrid de aso atua saa ka no ɛde ma Chelsea foɔ ɛno nso no ɛyɛ one and twenty million euros a ɛne deɛ ekɔ pie mu hɔ nom na this summer this summer most expensive eleven ɛwɔ this summer no ɛda o screens no so ɛɛ Lucas Chale ɛ goalkeeper o PSG forty million euros saa nso na Elianza Benny ɛkɔ PSG Ɛyɛ sixty three million euros. Aberanteɛ fɛ no Alvaro Carreras kɔ Madrid si ɛ fifty million euros san so ɛna Dean Huijsen ɛnso kɔ Madrid sixty two point five million euros. Aberanteɛ fɛ no Luis Diaz kɔ Bayern Munchen seventy million euros. One hundred and twenty five million euros no ɛyɛ Florian Wirtz Liverpool ɛna ɔkɔɔyɛ. Zubimendi Martin ɛkɔ abrabɔ kenten ɛde Arsenal ɛnso ɛyɛ seventy million euros san so na Bryan Mbeumo ɛkɔ Boku Afɔn Manchester United ɛnso ɛyɛ seventy five million euros. Aberanteɛ frɛ no Erwol Temet nso kɔ Newcastle wɔ eighty five million euros, saa nso na Hugo Ekitike, Liverpool, ninety five million euros, ɛna the almighty aberanteɛ frɛ no Alexander Isak, one hundred and forty four million euros a ɛno nso ɛne kakra a ɛfua no ɛba. Na mepaakyɛw yɛnkɔ nkɔ pie mɔ ɛwɔ teams no ɔmo transfers kakra ɔmo yɛɛ, yɛnkɔ na mpaakyɛw fa Barca deɛ no to so ma me, wei no yɛbɛbu no tɔt tɔt kakra kakra saa. Barca deɛ no eh, fa to so na obiara nhwɛ Barca players a wɔtumi eh, sign ne ɛwɔ hɔ no ma ɛno nso eh, wei Manchester deɛ na ɛda so nti wo deɛ ma no nda so mpakyɛw a ɛhɛn Manchester deɛ na ɛda so no yes ɛnda so saa mfa ma me na nkurɔfoɔ nhwɛ bi Benjamin Sesko eh, Bryan Mbeumo Matheus Cunha ɛne Senne Lammens wei ne players a Manchester sign deɛ mpakyɛw fa wɔfoɔ to so ma me ɛhɛn na wɔde to so a na ma ma ma ma bɔ no kama kama ɛtumi de ama nkurɔfoɔ nti wobɛtumi de atoto so saa na nkurɔfoɔ ahwɛ Barca deɛ no aba nti wohwɛ Barca players a wɔtɔɔ wɔn paa ei Barca eh, ɛbɛyɛ yie deɛ mm, Barca team no me me meɛ so sɛ bɛyɛ nti wodeɛ yɛ- yɛmfa Barca deɛ no na yɛmfa nsi ɛha Chelsea sɛ so deɛ no so aba abɛda so nti wohwɛ a players a Chelsea tɔɛ no wobɛhu ɛhɔ nom fa toto so baako baako ma me saa na yɛde nsɛm no ɛsi no ɛhɛn na fa toto so ma me saa na ɛ- ɛm, ɛma gye wo dedeɛ ɔhu Ahh hwɛ hwɛ hwɛ hwɛ Ndoradeɛ no mmom mema girl bi picture mhm ɛɛ hwɛ Ndoradeɛ ma w'akyinya mu animuonyam ɛhɛɛɛ nti kyɛ ɛɛ Madrid deɛ no nso da so kama kama ɛɛ Madrid wɔn yɛ signings no kakra Madrid foɔ yɛ kakra ɛɛ Madrid ɛtɔ din Huijsen ɛɛm aberanteɛ yɛfrɛ no Alvaro Carrera san so ɛna ɛyɛ ɛɛm Franco Mastantuano wɔn tɔ Trent Alexander-Arnold Nti ɛno nso nti yɛnhwɛ na yɛngya no so na yɛmfa ne nsɛm no yɛnsi na wohu picture no a na ɛde ato so kakra ma me ɛhɛn woanhu nso a na yɛafa no saa na yɛkɔ nti no ɛɛm ɛde si a na Sam Prince the sports ambassador ɛde ɛyɛ ɛfisɛm no ɛtumi ɛda so so ɛde ama Sam Sheikh dwa bɔkɔɔ ah, Twɛdeɛ ampɔ na adom bibia yɛ kama kama ɛde ame ase mm-hmm. sports minister ne GFA fo nsɛnsɛm oh, ɛhɔ ayɛ dɛ ɛhɔ ayɛ pisoo de yɛbɛhwɛne ɛdi mu nkɔmmɔ kakra ɛndɛ yɛ focus mm. bɛkɔ hɔ mm. nti no wodeɛ fa ɛfiri sɛm no toa so fa ma yɛn na yɛnhwɛ Alright, ɛfiri nsɛm kakra wabɛka nsɛm no ɛyɛ that's the blasters of Ghana a wɔkɔpam ɛwɔ Chad ɔpɔtwɔtwere ne rekɔ do ɛwɔ beaeɛ kamakama na mmom no before mekɔ blasters no aka kyema Christabel mfa videos me ɛne no a Ah Sheik ɛnda eh, eh, sports minister ɛde nsɛm bebree to gua yɛnkɔ ne yɛnkɔ tie bi na yɛwie a na yɛde nkɛɛ na yɛde asɔ do kama kama. What are the basic items that usually we spend money on? Accommodation first is of course travel tickets.

expenses or an in. Ɔfa no budget no ho nsɛnsɛm no ɛɛ ɛna atiefoɔ gu do wɔretie ɛwɔ ma biribiara ɛtumi yɛ kama kama ɛwɔ hɔ no ɛɛ yɛnhwɛ yɛnhwɛ na yɛntie bi paa.

Ɛkɔ wiem a, aberante a wɔfrɛ no Alexander Dzeku na afei John Paintsil no yɛ players sɛ wɔntumi ndwɛn no ɔyɛ squad no Joseph Paintsil rather wɔntumi ndwɛn no ɔyɛ that is squad no from that is ɔyɛ Chad ɛwɔ wɔkyerɛ mu a ɛɛm wɔn bɔduru camp ntɛm a wɔkyerɛ mu a ɔyɛ Ghana Nna afei no, mma na ɔfa no Marley de no, nna obotum ɔahwɛ na ɔabɔ bi wɔ ɔno so. Mohwɛ na mede dɛm nsɛm no mede aba abɔsom wɔ ewura mu a, Papa Mpɔkyɔɔ, ɔyɛ Executive Council Member for the GAFI, Nana Oduro Sarfo, nna ɔde nsɛm aba abɔto gua. Ɔkyerɛ mu a, fuel budget a Minister of Sports and Recreation ɔrekasakasa fa ho no, ɔkyerɛ mu a, ɔnnyɛ bus no nkotsee, ɔkyerɛ mu a, fuel no, Eh, eh, officials no na wɔn nso wɔn eh, wɔn fuel sɛm kan na afei referees na de wɔn fuels na de kan ho ɛwɔ a na nkɔmɔ bebree bisa dɛ sɛ even po sɛ wɔka ho mpo anka sika wɔkɔ bisa yi na wɔn cars ne engine no ɔyɛ titanic ship a na ɔno yɛ nsɛm a nkɔfo wɔbisa ɛwɔ no so yɛhwɛ ne yɛde dɛm nsɛm no aba abɔto gua kamakama ɛwɔ na Arema boss Arema Victor Osimhen to Wenda Brema na aberanteɛ no de nsɛm a abɔ to gua ɔse dɛ yɛ Victor Boniface sorry de nsɛm a abɔ to gua ɔkyerɛ mu a going to Wenda Brema na dɛ AC Milan na ne medical fail no ɔno ɛnyɛ journalist na ɔretie wɔn baabi ɔbɛnya more playing time abɔ no ɛwɔ ɛna ɔrehwɛ ɔkyerɛ mu a World Cup abɛn Nti ɔpɛ dɛ onya more playing time sɛdeɛ ɔbɛyɛ a the Nigerians no ebi a sɛ wɔn ani da do too matches ebi wɔ win a wɔ win too matches na biribia bɛyɛ kama na wɔtu na sɛ wɔtum qualify a na egya wɔtum awura mu abɔ bi de ama wɔn ɛwɔ hɔ na biribia yɛ kama kama sheik yɛn mbrɛ no rekɔ pa ɔno deɛ yɛtum yɛhwɛ no yɛyɛ mpɛsɛmpɛsɛ kakra nti yɛmfa nsi na afei no yɛnwura nsɛm no ankasa mu proper ɛwɔ hɔ. Enti San Prince de Sports Ambassador ɛna moate ne nka no na yɛreba abɛdi nkɔmmɔ ɛde afa yɛhwɛ Black Stars budget a wɔde kɔdane ɛyɛ ministry a ministry nso ɛtumi atoto bi ɛde ama wɔn na ɛndɛ banta no ɛnyɛ easy wei ka na wei aka yes nti budget no ɛna ɛda so no wokɔ a deɛ ɛyɛ green no ɛyɛ deɛ ministry no ɛapprove yɛ sɛ wɔn bɛtua ɛna black one no ɛyɛ dea ɛfei no nso ɛde kɔ maa ministry nso ɔmo ntua na ɛ ministry no sei ɛna ɛfei no budget ɔmo de kɔ ɛne teɛ ɛfei no kyerɛ mu a ɛ chartered flight a ɔmo de fi Ghana ɛde kɔ Chad asan de aba ɛ Ghana no ɛno ɛyɛ three hundred thousand ɛ dollars ministry no gye tum so ɔmo bɛtua. wɔn gye too mu ɛna wɔn wie no wɔn si twenty six players per diem nti players no per diem a wɔn ɛbɛgyina yɛ one hundred and fifty ɛyɛ dollars ɛno nso no aban gye tom so obetua wɔn wie no ɛna per diem for twenty seven officials mpɔkyɛ wɔn yɛ calculations wei ma twenty seven officials ɛno nso two hundred dollars na ɛno nso ministry no gye tom sɛ ɔbɛtua ɔwieɛ no ɛna ɔmo se accommodation in charge for players and officials two hundred and fifty dollars two hundred and fifty dollars no ɛno yɛ accommodation ɛno nso ɛɛ ministry no gye tom sɛ ɔbɛtua because ɔmo ntumi nkɔda ɛɛ abɔnten ɔmo gye tom ɔmo wieɛ no ɛna ɔmo se o incidental expenses nti nkɛyɛ fa sɛ bi a ɛɛm yakɔ na biribi esi. Ebia ɔwɔ sɛ yɛtɔ adeɛ bi, yɛn yɛnnya bi antɔ nti no, afei na yɛpɛ bi ato hɔ nom. Ɛnka yɛn budget ho. Nti ɛnka yɛn budget ho no, ɛwɔ sɛ yɛtɔ. Ɛno no, incidental expenses no, wɔmaa yɛn ɛyɛ sixty thousand dollars. Ɛna sports minister se ah na incident a na de mo kɔ ku nipa na yɛakye mo ato mu anaa sɛ mo kɔ yɛ dɛn a incidental expenses sixty thousand nti ɛndeɛ mentumi ntua mɛma mo twenty thousand ɛna wɔn gye ɛno too mu wɔn wie no ɛna wɔn se o oh, aduane a wɔn kɔdi ɛwɔ ɛyɛ Chad ɛhɔ aduane a wɔn kɔdi ɛwɔ hɔnom no ɛwɔ Chad no eighty dollars ɛno nso ministry agye too mu. Wɔn wie no ɛna um, wɔn srɛ eh, ministry ne sɛ minister um, yɛde players ɛkɔ players no so bonus yɛma obiara bonuses ɛyɛ ten thousand dollars ɛna ministry ne sɛ ebe Ten thousand dollars saa dɛn na bɔɔl no mo kɔ bɔ etu Nyankopɔn ani. Adeɛ Kurt Okraku si yɛni Messi wɔ yɛ team no mu. Na yɛni Messi wɔ team mu na yɛkɔ bɔ bɔ yɛni Ronaldo yɛkɔ bɔ bɔ a ten thousand dollars sɛ sɛn. Na ɛɛ sɛbi o Bokurɔ na Ewusodwo kwan kɔ yɛnyɛ nwie yɛ. Takorade kwan yɛnyɛ nwie yɛ. Accra ɛɛ Cape Coast highway yɛnyɛ nwie yɛ. Yɛmma player baako ten thousand dollars nti ɛneɛ yɛbɛte so yɛbɛma five thousand. Ɛna ministry minister no kaeɛ ɛna ɛfɛ no gye tom wieɛ na ɔmo wie no na ɔmo so assistant coaches ɛnso ten thousand assistant coaches ten thousand no ɛno nso ɛ ɔmo kasa assistant coaches no ɔmo twenty thousand ministry si twenty thousand yɛn nyɛ bi ntua yɛ bɛma mo ɛyɛ ten thousand ɔno nso ɔmo agye atum ɛna ɔmo so saa deɛ a. um assistant coaches ten thousand five thousand na wɔn gye yɛ ɛna ministry betua ɛna wɔn ɛdɛn ɛyɛ team officials wɔn bonus ten thousand minister sɛ aba stephen apia wabɔ black stars yi bi da na dɔ ɛyi doctor richard nsɛkyɛ wɔn nso team woyɛ bi na wɔbɛgye yɛ ten thousand dollars na players nso gye ten thousand a yɛyɛ ne dɛn Yɛnni sika a yɛbɛtua, enti yɛde twerɛdua kɔkɔɔ, yɛde asi mu see yɛtwam. Yɛmfa mma mo. Enti monkɔ a monsan. Ɛna ministry minister Kofi Adams ka kyerɛɛ wɔn, ɛna wɔn so o, ɛna wɔn yɛbɛkɔ. Nti wɔn agya atum sɛ wɔbɛkɔ. Na wɔn wie no, ɛna wɔn se bonuses for team doctor, physio, video analyst, psychologist, ɔno nso ten thousand dollars. Ɛna minister bisa sɛ adɛn? Psychologist no, eyi, Blasius Ples, ho a na ɔse n'adwene nyɛ adwuma nti, ɔkɔ kɔ, ɔkɔhwehwɛ n'adwene mu ama yɛn? Anaasɛ afotuo bɛn na ɔde kɔma Thomas Telford Tebiem? Inaki Williams, afotuo ahia na yɛde kɔma no, sɛ ɔnkɔsɛ gu anaasɛ ɔnkɔyɛ dɛn? Nti, ten thousand, yɛntua, yɛbɛtua four thousand, mongye a, momma ɔmo nsan, me, ɛyi, ɛfefoɔ no nso ɔmo bɛgye. Na wɔn wie no, ɛna wɔn so o, bonus for kids officers nti, deɛ ɔbɛsoa jersey, deɛ ɔbɛsoa ice chest, wɔn a players bi player no bi tɔ fam a, wɔbɛkɔ akɔhwɛ wɔn, ne nyinaa, wɔn media officers, nka bi west coast, na yɛasoma san pinso nkɔ bi a, na wɔn de wɔn nyinaa ka ho, wɔn so wɔn eight thousand dollars, minister si ebe yi. Ɛna ɔman no, wɔpɛ sɛ wɔku yɛn anaa, eight thousand, yɛntua, yɛbɛtua four thousand, ɛno nso wɔn gye to mu. Na wɔgye too mu wiei a, na afei deɛ ekum minista koraa yɛ n'abufuo nie. Wɔn san de foforɔ kɔɛ a, wɔn sɛ wɔn pɛ fuel sika. Na fuel sika wɔn de gu bus a yɛkɔ twi wɔ Chad hɔ. Minim sɛ bus na yɛde fi Ghana na yɛde kɔ o. Because nka minim sɛ ɔman bi kɔ baabi a, home team no ɛna provide saa nneɛma no. Ɔse. Ɔmo se fuel fifty eight thousand Ghana cedis tete no five hundred and eighty million no wa ana kesa bɛ mmoboa mm. tete five hundred and eighty million hmm, ɔbol ɛna ɔmo de tɔ fuel egu kaa mu na blasters fo na yusu minister se ebe mo kɔ na bicycle kɔ na mo benya mo mo high because tete ne yɛ high bicycle wa a wonye ebi da na wonni wontena kura ase yɛ high bicycle ɛna yɛtwi minister se mo high bicycle na mo ntwi na momfa nkɔ park no so, eh, 58,000 Ghana cedis, yɛntua. Nti ɛno so yɛtwam se, na ɛno na Nana Odo Osafo, ɔnte ase no koko apae. Nana Odo Osafo se, budget no a yɛde yɛka for 58,000 na few a na wɔnte aseɛ no, ɔse wɔbɛka sɛ eh, sika no so bia sɛbesɛbe woyɛ ignorance about football because vehicles for referees ɛka ho, Mart commissions ɛka ho ɛna key officials nso ɛka ho ɛna ɛno na ɛma ɛreduce ɛɛ eh, team bus no ɛɛ eh, ɛɛ eh, nso ɛɛ congest na mbisa sɛ ah na Mart commissioner nka ɔna no do safo sɛ nka obetumi do ka afa na yako na wa ɔsɛ ɛbɔ Ghana Premier League ɔhwɛ Nigeria movie. Ye wo hwɛ Nigeria movie nti wei wankɔ bi ɛnkyɛ nyɛ hwee hwɛ Nigeria movie na mpakyɛ Black Stars ne Mali game no fa ticket ɛyi no to so ma me Accra Sports Stadium na lɛ nyɛ papa yɛ pɛ nkurɔfo ma wɔn abɛhyɛ hɔ ma fa fa ticket price no to so ma me ɛboɔ wei mhm sample sɛ na ɛda so no VVIP thousand Ghana. Ɛna five hundred Ghana, VIP wings three hundred Ghana, VIP lower two hundred Ghana, center line. Yɛn mo yɛ ni skin ebe gyina hɔ no thirty Ghana. Ntɛ na da so nti o de fa ɛyi budget no soso ma yɛ ni nkɔmɔ kakra prince. Well, uh, Sheik, yes. Yɛn hwɛ yɛn hwɛ budget no kakra ma ma mi yi Facebook messages ni bi fi hɔ no mo. Na yɛn hwɛ abɛka nsa cosmos. de ne message aba eh, abɛka asa cosmos de message aba ma mehwɛ na menka mfi hɔnom na yɛntoa so mhm eh, abɛka asa cosmos se man united deɛ ɛyi eh, akɔ mehyɛ ase fi eh, de kɔdwo breeze sɛ chale man united want to kill us eh, ma ma na ehu a boss ɛna eh, na enye nwui. Etum support Man United paa eh Same broken heart nkyɛ wo maka awie. Kɔ Cosmo se Manchester United deɛ if I don't take care they will give me BP but I won't allow Obroni team to give me any pressure the only team that can give me BP are Kotoko and Black Stars okay the only teams are yate Osei Krobi Asante Kotoko the best team in Ghana ɛna ɛyi mo pɛ so ɛdwonsɔdwonsɔ ɛyi ɛyi mbushi yɛn to aso ɛna ɛɛ ɛɛ adom ba paako esi more fire my bosses yɛda ase nti o nso kɔ a o ohwɛ no na wahyɛ na onua bi nso etumi enye bi ahwɛ ɛwɔ hɔ na ɛm ababaawa a ne din ɛde ɛyɛ Agnes yes Agnes nso ɛɛhwɛ yɛ paa ɛwɔ Facebook a ɛnyɛ asɛm ketewa nti Agnes ɛɛ ɛwɔ ɛyɛ mpɛntɛn mhm.

ahe five thousand. bari sɛ wode yɛ ba yɛ ba woka sɛ wodi akyi deɛ a ɛbɛyɛ nsɛm bebree well bari so first of all ma menkɛ dɛ um, the gfa um, kɛsɛ wode ma budget nda so saa na nkɔfoɔ nhwɛ bari so wode na ɛsi sa tɛme so adɛn

You see, before ansa na yɛbɛkɔ World Cup no, ansa na His Excellency John Dramani Mahama bɛɛ no, ɔma sports minister ɛna afei Ghanaians te ase dɛ before Ghana ɛbɛkɔ bɛ participate under any tournament bi ana qualifies biara no, the budget of that particular competition should be well known by Ghanaians. Because na nkorɔfo bebree redzi concern dɛ before Ghana Blackstars bɛkɔ tournament biara no, we the journalists, we the nation, the that's the nation people must know that there is the kind of budget a ɔ ɔ ɔ ɔkyɛ that particular tournament n'ekyir. So ntsi ebɔhwɛ a, yɛkɔɔ Ivory Coast no, it was under a certain uh, that is uh, a certain uh, that is a government. And at that time no, yehu budget a wɔde kɔe. Wɔkɔɔ tournament no kɔ participate ma nyɛmaa gye gui, wɔgye wiei no, ansa na wɔrema Ghanaians ate ase dɛ dɛm budget yi na wɔde kɔe. And that budget alone, Bariso, e raisee not, that is a lot of concerns. Nkorɔfo bebree kasaa faa ho dɛ the budget is too much, nyɛma a wɔagye no, at the end of the day, abɛn de na Ghanaians yɛnyae? so this particular season at this particular that's world cup qualifiers you know uh, uh, mr kofi adams and making it clear we decided to know let us ghanaians know yama ghanaian for who there this is the budget a yɛde record that is the chad and mali tournament you know nti sɛ wɔgye tuma fine wɔngye ntuma then ghanaians mo yɛbɛka ne yɛ akɔ n'anim now Budget no bae no, wɔma yɛtse ase dɛ this is what the GFA, the football fraternity no abudget for, then the one being approved by government nso no no. Bariso, sɛ ehwɛ how a budget no nkorɔfo no wɔ budgete ade no wɔde fae, na ehwɛ how a Mister Kofi Adams na no nkorɔfo woenyi nka woeyiyi bi efir mu no a, then it tells you that there are some people in the Ghana football fraternity a woewia Ghana akyɛr. because sɛ tena na aka kyerɛ me dɛ wɔn cars a wɔde bɛkɔ park no is going to sum up about five thousand us dollars approximately sixty something million na wo car no ɔyɛ ɔyɛ yi a ɔyɛ titanic ship a anadɔ ɔyɛ plane ɔno yɛ fuel o ɔno yɛ fuel keke o because wohwɛ budget na ɛwɔ hɔ na ɛda screens no so na mɛba do mɛba do pariso so sɛ that is what has been happening recently a Yɛbisa yɛn ho dɛ, sika dodow ahe? Because ehwɛ budget na ɔda hɔ no a, Bariso, it has been high time you have seen all these budget o, iyi bi nnsii da o, dɛ wɔde break down of a budget wɔde bɛba abɔto hɔ de ama wo. Anytime bi a yɛbɛhu budget under the national team biara no, ɛyɛ straightforward sika a yɛde abɔto hɔ, this is the amount a yɛregye, this is the amount a they have approved.

Na wɔn wɔn ankasa no wɔn ankasa no a whole month no wɔn ankasa wɔn kan how many fuel fuel dodo ahe na wɔtɔ gum a whole month no sika ahe na wɔtɔ fuel gu wɔn car mu nti dɛm nsɛm no a gyeefe na ne nkɔfo wɔreka no i mean there is it doesn't make sense it doesn't make sense. Such amount of money ah na wɔretu from ha de and car no wɔrefo no wɔ ha de ana wɔde akɔ eh wɔde car no nantew afa bush bush ana wɔkɔ pue us a what are you trying to tell me now barisa yɛn kɔ budget no do ne yɛn di yɛn di nkɔmɔ ɛwɔ hɔ.

And that is a normal standard I mean uh, uh, yeah, that is uh, even the sports minister Nakasa Waja Tumua. Then talking about per dime. Per diem. nti ɛno yɛ ɛɛ eh, sika a. aduane wɔn bɛ di o ɛma players no ase mo aduane ka ho ɛna table top saa sika na ɛda hɔ no it's not about wɔn tua to wɔn account ɛyɛ table top money o. yes sɛ minister minister say sisi ano um, they pay the players in cedis. Nsi bi. Nti yɛn sɛn ne mma wo nkɔ ne yɛasɛn de ama wo. Dabi, deɛ. Nsi ba na wabɛgye. Deɛ pay ne tɔn table top. Nti no sɛ twenty six players na sɛ yɛretua one hundred and fifty US dollars which is hey Ghana yeyeyeyeye you see maame pɛ dɛ mbisa yɛn dɛ these people they are the same players a wɔpɛ dɛ wɔwura mu ɛwɔ world cup. Thomas Partey, Mohammed Kudus no wɔmmpɛ dɛ wɔbɛtsena fie na wɔahwɛ other players a wɔrobɔ wɔ Europe dɛ wɔ compete at the highest level ewe. They themselves, the players nankasa no, wins to be there. They wins to play, they wins to compete. Nd sɛ players nankasa wish to complete, eh, they compete deɛ a, then why is it that we are paying them such a huge amount of money? Wah, uh, ma yɛnka atiefo sɛ nyame adom a ɔkyena 1 pm Ɛna game no ɛba so Chad ne Ghana ɛna ɛrebɔ ɛɛ na menenam mu naa mede mede probable line up bɔto dwa ama wɔn. Nti based on the budget a wɔde ato hɔ no Sheikh me me hu dɛ in some other ɛɛ that is ɛɛ case no Ma ɔyɛ me dɔ yi dɛ the sports minister have been fair to Ghanaians that is one and each Ghanaian who is a football lover no bɛte ase dɛ mbere bi a wɔbɛtwa mu kɔ under a certain government no in a sɛ blasters ɛkɔ a particular tournament a they break down for people to know that this is the budget that we are going for. Mm.

Wɔkɔbobɔ sotɔɔ no ade, sikasɛm, wɔkɔbobɔ sotɔɔ no ade wɔ hɔ yi, we all saw it. Nti, to avoid all those things no, boss, the right call is to let people know that this is what is happening. And if you are a leader na sɛ entumi ngyina wo authority do nka dɛ no this amount of money this amount of money is unacceptable ntsi yenyi mfir hɔ a then what kind of leader are you? So I wonder how a Kurt na no nkorɔfo no woedi Ghana sika no ara mu akɔ akodu. Ehu dɛ wɔaka mfinimfin a sika no ebia mu mba no, ehu dɛ they are complaining, they are demanding for more. Because under a certain government no, na budget wɔde kɔto hɔ apɛ na wɔatua. Yet Ghana kurom ha dei, na wɔyɛ ɔyɛ the thirteenth African games ɛwɔ Ghana ha dei. Yɛnhwɛ sika nkotin a wɔ wɔ pump into that particular thing. Odu baabi no mpo no, na wɔakɔyɛ ɛko between the media stations no. The accreditation a wɔde ma nkurɔfo na ade, na wɔakɔyɛ problem. They couldn't even break down ɛkwan a wɔfaa do a wɔ wɔ wɔ wɔ wɔ they couldn't wɔntum wɔanyɛ mpo. Nneɛma a osii ɛwɔ na ade a wɔyɛ nyinaa no hyɛ wɔntum wɔanyɛ one mpo. So I think the uh, the budget is there people have seen it we are raising a lot of concern GFA raise bi uh, uh, uh, uh, minister uh, sports minister so raise bi but I am very very glad Mɛmɛ dɛn dɛ they have been able to open Ghanaians eyes to see dɛ this is what is happening. Sika a wɔde aba ni, sika a wɔregye ni, sika a yɛse yɛde bɛma wɔn ni. If they will accept it, fine, if they don't accept it, they should stay somewhere. Okay. So I think that they did a very very good job. Then the last one on the that is uh, bonuses for the team officials. Bariso. Mm-hmm. Team officials ɛwɔ hɔ just to supervise the team to qualify to a particular competition that they are they, they are fighting for at the end of the day bariso wɔbɛtua wo kaw at the end of the month you will be paid ma yɛma nkurɔfo nte ase dɛ it is not just dɛ yɛrebɔ tournament bi anadɛ yɛrekɔfa kɔ tournament bi that is why we pay them o they have been appointed then thereof after every that is uh, month biara no wɔtua wɔn kaw It doesn't matter dɛ Blasters no bɔ game anaa dɛ Blasters mmbɔ game. Sɛ wɔwɔ Europe mpo na wɔrobɔ hɔn bɔɔl mpo a, sɛ Ghana Premier League na wɔrobɔ mpo a, month no so nkotsee dze a, these people are being what? Paid. Unlike players a yɛbɔto nsa yɛdze afora hɔn dɛ wɔmbra no, sɛ players no yɛto nsa fra hɔn na sɛ wɔba a, that is where we are going to pay the players. Okay. Enti no sɛ mato nsa afrɛ Bariswe na sɛ waba a, that is when I'm going to pay them. But ayɛn ankasa yɛwɔ ɔman no mu de no a, wɔaemploy yɛn as that is eh, match management anaadɛ yɛmfa no dɛ match officials no a yɛregye ama Blasters a qualify. We are being paid at every month. Enti bonuses no a wɔregye no wɔregye akɔ he? Bonuses no a wɔregye no, ɛhefa na wɔde rekɔ? Player a wɔretua no bonuses no, player no, ɔno he doesn't play for the Ghana national team o, he plays for Europe, nti aburokyiri na wɔretua no ka, but ɔba national team a, nna ɔbɛgye dɛm particular bonuses no. Kakra na ɔba abɛyɛ ama ɔman no, wɔn nso wɔn de kakra a wɔbɛtum wɔde akyɛ anisɔ no, nna wɔde rema players no. But awo nso a wɔafa wɔ adwuma mu ma a, bosom nson a wɔretua wo ka no, awo nso ɛpɛ bonuses no bi, now how greedy are we? Nti, I think that it is a very good call by the sports minister to cancel that particular amount and look at the kind of amount ɛwɔ gye ten thousand US dollars. Ten thousand US dollars. I mean, it doesn't make sense. Nyansa biara ni sɛbi sɛbi. It doesn't make sense. Obi a ɔbɔ wɔ Europe o, ɔmbɔ ɔmbɔ he is not being employed. Collapse no coach na ɔpaa na ɔbɛfrɛ ɔpaa ɔmfrɛ o. That one dey for sure. Ndɛ wobotum afrɛ Barry so ɔkyena wɔnnfrɛ no, ɔno ɔyɛ ɔyɛ coach naa ne decision ntsi player no ɔjoin ne club naa anaa ɔjoin national team naa nna obenya bonus sɛ ɔannjoin a ɔnnyɛ bi that is why a many people sɛ Ghana Blasters rokɔ tournament dɛ Afcon anaa World Cup a we insist dɛ yɛn local based players no bi nka ho so that sika a wobenya no hɔn so woenya bi so that they will also benefit the club the the club also will benefit. But at the end of the day, yɛn sɛ the players wɔkɔ wie a wɔbɛtua wɔn kɔ bi. No, well, they will not pay them. Yɛn sɛ na yima na adwuma badum na adenam musulem ntaare na wɔbɔ blasters no. Are they still getting the pay? Which is no. But ebinom a wɔsi CLN na they have been employed. Nti no sɛ yɛbɛbɔ qualifies o sɛ two months na yɛn bɔ qualifies dɛm two months they have been paid. Nti bonus na ɛlegye no ɛlegye akɔ yɛn fa. so that is greedy ɔnyɛ fɛw. okay nti sam prince the sports ambassador ne deɛ ɛno sɛ um, uh, greediness ɛna ɛha yɛn mpanyinfoɔ no bi na yɛnhwɛ na nkɔmmɔ no deɛ ɛdɔɔso na mmom mmerɛ no so kɔ a na ɛkɔ mmerɛ no kɔ a na ɛkɔ nyame adom a saa nkɔmmɔ yɛbɛdi no kakra kakra nyame adom ɔkyena black stars of ghana gyina akono ɔmo ne ɔmo a ne din yɛde chad one o'clock Ghana saa game no ɛtɔ dwa na report a me pick ne team dɛ game no ɛnyɛ adɛ bɛba live ɛwɔ TV so wɔ Ghana ha nom ma obi anyi bi ahwɛ ɛsan sɛ um, Ghana Ghana's national television broadcaster GTV um, TV right a ɔmo ɛyɛ sɛ ɔmo kɔtɔ ne nyɛma nkɔ yie ne nyɛma nso dɛ antotom bi anfa wɔn nti na ɛnyɛ adeɛ a GTV ɛbɛtumi ɛtwa game no ɛtumi ɛde ama nti na ɛnyɛ adeɛ a uh, wobɛnya game no bi ahwɛ ɛwɔ screens no so uh, ɔsɛ yɛbɛ stream ne live na yɛbɛ stream ne live na yɛ ahwɛ okay okay mate nti ɛno nso ɛne kakra ɛwɔ game no ho yɛde ɛsomɔ hɔ na nyame adom ɔkyena probable line up a anhwɛ ɛbɛtumi astart no sei ɛna ɛbɛkɔ um, Benjamin Asare ɛbɛyɛ goalkeeper in goal post ɛde ama the Black Stars of Ghana na aberanteɛ ne din Ɛte ebia Tariq Lamptey ɛbɛbɔ ɛwɔ right back ɛno ɛwɔ hɔ no na aberanteɛ fɛ no Alexander Ajiku ɔnka ho nti no ɛyɛ adeɛ Mohamed Salisu ɛne aberanteɛ fɛ no ebia Jerome Opoku ɛbɛ starte then um, aberanteɛ a yɛfɛ no ɛyɛ um, Caleb Irenchi ɛbɛbɔ okay Gideon Mensah nti Gideon Mensah ɛbɛbɔ leg back ne saa Gideon Mensah bɛbɔ nti akyire hɔ nom no ɛbɛyɛ Gideon Mensah, um, Tariq Lamptey, Mohamed Salisu and then Jerome Opoku. Then mfimfini hɔ nom no aberanteɛ no deɛ de Thomas Teh Partey ɛne uh, automatically Abdul Salis Samed ɛbɛ starte, um, Kudus Mohammed ɛnso ɛbɛbɔ, Elisha Owusu ɛbɛgyina mu na yɛabɔ Jordan Ayew ɛne um, Eda um, Inaki Williams or um, Kamaldeen Sulemana nti nyame adom ɔkya probable line up a yɛbɛtumi de ahyɛ game no ase no nso ɛno ɛwɔ hɔ nom nti no yɛhwɛ na yɛdi esi na biribi a ɛtumi akɔ akɔyɛ kama ɛwɔ hɔ nom na Krista mpɛ sɛ meyɛ birthday bio nti mpakyɛ ma me nsɛn de ɛyi no mu ana yɛyi ma me nti Prince ebia sɛ wowɔ nkyia bi anaasɛ wowɔ ɛyɛ biribi foforɔ bi bɛtumi ayɛ ɛka na yɛnhwɛ na yɛmfa nsi. Well, uh, Bariso, um, former Sky FC na afei no Bechem United striker Ebenezer uh, Edukwaw, Ebenezer Edukwaw adjoin Gua Mehia in Kenya, aberante na ɛhɔ na ɔrekɔ akɔsi akan nti Gomahia, aberante ɔfɛn Ebenezer Edukwaw, aberante no. Ɛtumi adwɛn ne ho wɔ ma biribia ayɛ kamakama. Bari so slightly uh, slightly on that is uh, uh, ticket na uh, sports minister ɔde aba abɔto hɔ no. I think dɛ. Uh, Ɛnyɛ sports minister na ɔde ba NSC. NSC National N Sports yes, Authority. NSC for Nigeria. Sure, thank you for the correction. Uh, Bari so I think dɛ it should have been one of the game uh, Mali. It should have been one of the game uh, we should have let the whole nation

But yɛka team a otumi teetee Ghana yie paa Mali is one of the teams. Nti no he yɛwɔ yɛwɔ yɛwɔ so many universities ɛwɔ hɔ. Yɛma ticket no mbrɛ fom. Jama boys no wɔ we all know in Cape Coast they do it. UCC fo no wɔbɛba wɔbɛba wɔbɛba bɛ bash ma wɔla tension bɛfa o. Let allow the supporters in. Yɛma wɔn bash wɔn gye do tension support when the support is there the players cannot let you down. Okay. Nti no dɛm ten thousand ɛyi eh, that's thousand Ghana cedis no yam sɛ wɔde Ghana nkurɔfoɔ ahen wɔkɔtua thousand just because of qualifiers wɔkɔtua thousand na wɔde akɔ support to blasters mm. it is only going to be the ministers na minister na mpo ɔba park mpo ɔyɛ free nti nkurɔfoɔ ahen na wɔtua thousand no mm. nti ɔbɛyɛ kakra no yɛ mvvip no obiara ntena hɔ. Yeah. Ti the popular stand for na yɛ yɛ nyɛ thirty cities bi ani akɔ akɔ hyɛm ni yɛ ahwɛ bi. Okay. So they should they should just do adjustment. Ebi Okay. a wɔn ti wɔ But do. eh, eh, eh, eh, di- eh, D-Day no bi ɔmbɛte so na ɔmbɛdi Eh, frigate wɔntew do, kora. Nti no, wɔntew eh, do. eh, nti San Prince ne deɛ no yɛkɔ na J.E. Kɔbena ɛboa yɛ saa nso ɛna ɛyɛ eh, Adom Bapa Akwesi nso ɛboa yɛ eh, hɔnom na ma menyɛ wei ansa makɔ. Eh, happy birthday Nkɔ mfa mma ma maame a ne din de ɛyɛ Lydia Cleland eh, Lydia Cleland happy birthday ntumi nkɔ mfa no woyɛ eh, presenter ɛwɔ ɛyɛ Osimpam eh, 95.5 oh, ɛwɔ Winneba ɛnɛ ɛnora na ɛyɛ wawode nti happy belated birthday nkɔ mfa ɛma Nyankopɔn nankasa ɔnhyira wo na ɔnhwɛ ɔmboa wo na deɛ woyɛ biara no ɔntumi nka ho na wie ɛwɔ ɛpɛ mu nti no ɛnɛ on West Coast Television Yɛse happy belated birthday nkɔ mfa ma Lydia ɛyɛ Cleland ɔno ɛwɔ ɛyɛ Osimpam FM Nyankopɔn ankasa onhyira ok nti yɛwie ɛkɔ na we say so previously how was it done how I wish I can get there in time to join the conversation in fact wait for me I beg Charlie yapɔn yapɔn Mm packers yi apɔn yɛkɔ ɛɛ nti nyame adom ɔkyena yɛbɛsan ahyia wɔ aberɛ na Jay Kɔbena atena ase na yɛde deɛ aka nyinaa no ɛtumi de abrɛ saa ta ne abɔ game no wie nti yɛbɛyɛ game no mu mpɛnsɛm mpɛnsɛm kakra ɛwɔ hɔ nom nti no yɛkɔ nyame adom ɔkyena yɛbɛhyia ɛɛ Christabel ɛboa yɛ saa nso ɛna Gifty ɛne Kofi ma mu nyinaa no ɛboa yɛ ma yɛde dwumadie no yɛtumi ɛde ɛba ɛbɛso mo yɛakra mo.